Awurade Nyankopɔn nhyira yɛn nyinaa. Na anyi anɔpa yi nso, Nyame wɔ nsɛm bebree a ɔde rema yɛn. Na message of the day, nose mask no yɛanka sɛ yɛhyɛ a yɛde bɛto yɛn abɔdwe ase o. Ɛnneɛ nka sɛ anka wontɔ nyɛ hwee. Yɛde hyɛ yɛn hwene ne yɛn ano. Yareɛ no a yɛka no saa no, ɛwɔ hɔ o. Sɛ ɛnku wo nua bi anaa ɛnyaa wo nua bi a, wonhu sɛ ɛwɔ hɔ. Nti yɛ ni, hwɛ no yie paa. Sɛ wei na ɛhyɛ wo hwene ano a, onipa no wɔ bi koraa na ɔne wo gyina hɔ a, wonnya. because ɔno ɔkasa ɛbɛgu nayi nim aka beginning ne ne yɛ ɔmaa no yɛtumi hyɛɛ a ka ansprɛde bebree saa onipa no wɔ bi ne ɔne wogyina hɔ koraa no hyɛ no nko ara deɛ a ɔkasa a ɛmma wate aseɛ nti yɛnhyɛ no nso Anɔpa yi, deɛ me ne wo kasa afa ho ara yɛ kwan a Satan fa so twe nhyira firi yɛn nsam na yɛntumi nhu Onyankopɔn animuonyam. Nanso saa kwan no, nnipa mfa n'ani nkɔɔ so, na nnipa mfa n'adwene nso so nsii so. Amen. Na deɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ, ɛnnɛ saa asɛm wei nya tɔ wo ɛbɛduru wo nkyɛn pɛ a, hyɛ aseɛ na hwehwɛ saa asomdwoeɛ no na ti no, na wobɛto no. Ka amen. Ade a Satan ama nyame mma a ɛwɔ asase so nyinaa atɔ baha ne mpaapaemu, ɛne kwan a yɛfa so sɛe nnipa adwene ne nnipa akoma. Enti baabiara a asomdwoe nni no, Nyame nhyira baako koraa ntumi mma hɔ. Ɛno na wɔde awura nsɔre mu, na wɔde awura abusua mu, na wɔde awura awareɛ mu, na wɔde awura ekuo ahodoɔ ne nnwuma ahodoɔ nyinaa mu. Efie a yɛte mu ne borɔno a yɛte so. Deɛ nti a wɔn man yi ntumi nkɔ so a, nka yɛn man wei deɛ, anka biribiara nhia yɛn. Nanso, saa biakoyɛ no a ɛnni ɔman no mu nti, ɔman no ntumi mfa no ntoma pa mfira. Amen. Seesei, wohwɛ wo ankasa w'abrabɔ mu a, wo ne wo kunu koraa ne wo mma a mote fie no koraa, asomdwoeɛ nni fie hɔ. Enti nya di a saa fie no nhyira biara betumi aba hɔ. Ɛna hwɛ kwan a wo ne wo nuanom nso mo asetena ne mo ntam teɛ. Enti nhyira bi amma fie hɔ bio. Enti efie biara nkabom ne biakoyɛ nni. Nyame nhyɛ nhyira wɔ hɔ, na mmom no ɛyɛ ohia na ɛwɔ saa fie no mu. Wobɛhu sɛ yɛate kuo bi na wɔ nnipa no a yɛte kuo no aka wɔn ho abom. Wobɛhu sɛ ekuo no a wɔteɛ na ekuo no renyini. Deɛ wɔyɛ bia na ɛyɛ yie. Ɛnkyɛ wobɛhu sɛ baako adane ne ho dua buroni na wawura mu na wahyɛ aseɛ de confusion wura kuo no mu. Ɛnkyɛ wobɛhu sɛ kuo no ayɛ deɛ bɛn na agu. Because saa deɛ ɔde confusion bɛba saa kuo no mu no Saa kuo no mu no, Nyame nhyɛ nhyira wɔ hɔ bio. Enti sɛ onipa bi a wowɔ asase so no, adeɛ a wopɛ sɛ woyɛ ma nhyira ba baabi a wowɔ yɛ obi a wɔka nnipa bom na ɔpɛ asomdwoeɛ. Ka sɛ ɔpɛ asomdwoeɛ. Ɔpɛ asomdwoeɛ. Enti sɛ wo ne wo yere, sɛ asomdwoeɛ nni mo ntam a, wɔwuo basabasa na ɛba. Sɛ asomdwoeɛ nni hɔ a, wɔhia ne ahokyerɛ na ɛba saa fie hɔ. Agapɔ nka sɛ deɛ yɛaka bom mmienu ayɛ no baako bisa biribi wɔ me hɔ a, ana mɛyɛ. nti na wutumi fa wo yere akyi kɔfa ɔbaa foforo pɛ a, asomdwoe mma fie hɔ bio. Enti firi saa da no, Nyame nhyɛ nhyira wo fie hɔ da. Enti wo ahokyerɛ nko ara nkwa dɛ wo mma a woawo wɔn nyinaa bɛyɛ basabasa, wɔn aso bɛyɛ den, woka asɛm biara a ɛmfa bio, because Nyame ayi na ne nhyira no ayɛ deɛn? afiri hɔ. Na baabi a Nyame yi nhyira firi no, nnome take place. Enti sɛ wowɔ fie na wo ne wo kunu ne wo yere ntam asomdwoe wɔ hɔ ne wo mma, na mutumi hyia na mudi nkɔmmɔ na mosere a, saa fie hɔ no, ɛhɔ na Nyame hyɛ ɛdeɛ bɛn? Ne nhyira wom. Enti baabiara a wobɛhu sɛ confusion asɔ aseɛ biara no, wobɛhu sɛ ɔhaw, nkɔsoɔ ne mpuntuo ntumi nyɛ adwuma wɔ hɔ bio. Ka amen. Wowɔ ha? Woyɛ sɛ ɔsɛ wɔ ha? Sɛ sɛ wopɛ sɛ nhyira ba wo fie a, the secret ɛna mekyerɛ wo no. Ne firi saa bere no, wobɛhu sɛ wo fie nyinaa bɛyɛ nhyira, nhyira, nhyira. Wosɔ nsuo mu a, na ɛyɛ nhyira, wonom nsuo a, na ɛyɛ nhyira, wodidi a, na ɛyɛ nhyira, woda a, na ɛyɛ nhyira, wosɔre a, na ɛyɛ nhyira, wokɔ a, na ɛyɛ nhyira, woba a, na ɛyɛ nhyira, wokasa a, na ɛyɛ nhyira, adeɛ biara. Enti efie no a wote mu no, ɛnsɛ sɛ atorosɛm baako ba mo a mowɔ hɔ no mo ntam. Enti sɛ wo ne w'ɔbaa anaa wo yere anaa wo kunu anaa wo mma te fie Ɛna barima koro a worebɛware no, sɛ wɔde atorosɛm hyɛ aseɛ paa, firi hɔ. Ɛnkɔ bio. Wɔasɛn nhyira no dadaada. Wɔagu nhyira no a ɛba awareɛ no mu no. Enti na ɛnɛ awareɛ ɛtumi nyɛ successful bere no. Awareɛ nyinaa yɛ basaa no because wɔne ɔbaa no daeɛ. Ɛna ɔbɛgyina Nyame anim ɛna agu ne veil ɛna wɔreka ntam sɛ, Menhuu ne ho da, afei na mebɛhu n'anim. Enti saa nhyira no a wɔahyɛ no awareɛ mu no afiri hɔ dadadadada. Enti moware wie a, mobɛsɔ fa wɔ asase no so. Wode bɛhyɛ bayifoɔ, nyɛ bayifoɔ biara na ɛyɛ woɔ. bayifoɔ bi anyɛ wo, na mmom no atorosɛm na wode wura awareɛ no mu no. Na Nyame yii ne nhyira no yɛɛ deɛn? Ɛfiri hɔ. Ɛna nnomeɛ bɛyɛɛ deɛn? Ɛbɛhyɛɛ hɔ. Vum, vum, vum, vum, vum. Ɔpɛ Awurade nhyira o. Enti mpɛ asomdwoeɛ, mpɛ nhyira wɔ baabi a asomdwoeɛ nyɛ deɛn? Nni. Nti sɛ woyɛ nua na wompɛ asomdwoeɛ wɔ abusua mu a, hwɛ yie. Me nnansa bɛyɛ bosome mmienu ni me nua bi wɔ firi fie twenty five years anaa twenty three years ma yɛ me nua no me nua bi na nam no so a ɛkɔ fa saa problem no nyinaa ma ti mi awura me nua no mu nyinaa na wɔn nyinaa kasaa. Ɛtumi ayɛ ma me nua na ɔfiri fie over 25 years no ɛnɛ waba fie. Amen o go ma Kristo. Me maame ka asɛm bi wɔse

Amen o o o awurade nhyira wo papa. Nanso wo deɛ woanya asɔfoɔ bi ama no aka kyerɛ wo sɛ wo nua yɛ bayifoɔ nti wo nua no ɛnnɛ wohunu no a na woredwane. Ma menka nkyerɛ wo sɛ, sɛ wodi Nyame asɛm ne ne nhyehyɛeɛ so a, wɔse yɛbɛtiatia nna nyankyerɛ ne awɔ so nanso wɔntumi nyɛ deɛ na yɛne ɔdebɔneyɛni no bɛto nsa didi nanso yɛnyɛ deɛ. Meka kyerɛ wo sɛ. Nyame honhom a ɛte yɛn mu no, sɛ wofa Nyame asɛm yie na sɛ wose wobɛnante Nyame asɛm mu a, deɛ ɔbɔnefoɔ bɛyɛ biara wobɛdi nkonim. Amen! Boom! Deɛ ɛbɛsi wo akwan mu no, Nyame pɛ sɛ ɛsi nti na ɛyɛɛ deɛn? Ɛsiiɛ no. Na wɔde rekyerɛ wo sɛ Ɔno, deɛ Ɔpɛ sɛ ɛsi nti na asi. Me na meka kyerɛ wo nnɛ. Enti afie a wotim sɛ afie no wo hann, nnipa a wo ne wɔn wɔ fie hɔ no, hwehwɛ asomdwoeɛ, onuadɔ wɔ saa afie no mu. Amen. Adɛn na efie bi a mɛtena mu biara, mefiri hɔ a, emu nnipa baabi a mɛkɔ biara na wɔn di m'akyi? Ka amen. Amen. Enti me mete hɔ yi, woyɛ me bɔne a, na mapa wo kyɛw. Wo a woyɛ me bɔne koraa, na mepa wo wo kyɛw. Because mehwehwɛ deɛ bɛn? Asomdwoeɛ. Mehwehwɛ onuadɔ. Mehwehwɛ nkabom. Nti memmue m'ano nka asɛm mma asɛm no nsan nhyɛ me tirim bio. Mawie. Because mepɛ nkabom. Ɛda bɛn? Woahu saa adeɛ no? Woahu?

Bomba Kristo. Mesrɛ saa adeɛ no Honhom no ma wate. Nkabom yɛ, onuadɔ yɛ. Mpaninfoɔ se dua a ɛbɛn na ɛtwie. Sɛ obi ho twi wo a nkyerɛ sɛ ɔyɛ wo tamfo da. Mfa nhyɛ w'adwene mu se nipa wei waka asɛm bi, wayɛ sei nti ɔtaa wo. No. Deɛ na ɛsɛ sɛ ɛsi saa berɛ no na ɛsiiɛ. Na ɛfiri hɔ rekɔ no, hwehwɛ bɛ asomdwoeɛ no, na yɛ deɛ bɛ na ti no. Amen. Bɔ mu. Te baabi a Nyame asomdwoeɛ wɔ no, baabi a nkabom wɔ no, baabi a onuadɔ wɔ no, ɛhɔ na Nyame ahyɛ nwosra. Ka sɛ, nwosra. Nwosra. Ɛno ɛyɛ spiritual anointing, ɛnyɛ physical anointing. Sir. Ka amen na saa nhosra no nso so ba a, ade a ɛyɛ ni, ɛbɛma nnipa a nnesoa yɛ deɛn? Ɛso wɔn, na ɛbɛbubu saa nnesoa no, na ayiyi nneɛma a ɛgugu w'abatiri so na wode wo ho anyɛ yie no, na ɛbɛyi ne nyinaa afiri hɔ, na woayɛ deɛ bɛn? Na woade wo ho. Enti nnɛ nsɛm no a ɛreba no, ɛyɛ spiritual anointing na ɛreba bɛbubu nkɔnnua na ayi nnesoa. Enti wo wɔ hɔ a, wo ne barima nam a, wo ne ɔbaa nam a, di nokorɛ ma no. Sɛ nokorɛ hyɛ aseɛ reyɛ adwuma wɔ mo ntam a, na ɔdɔ no reyɛ adwuma a, wobɛhu sɛ adeɛ bi a wode wo nsa bɛsɔ mu no, na ayɛ yie. Wɔn. Mmu nnipa a wo ne no nam no animtia. Nka wo nua no ho asɛmmɔne biara da. Obi koraa reka ho sɛ, Oh, me nua, dabi. Minnye nni sɛ ɛte saa, fa kyɛ no. Nnipa bi sɔre tia me wɔ baabi a na mewɔ no abirem. Me ara me nkurɔfo. Dɛ mihyia wɔn, wɔn a osian me ho no mama wɔagyina hɔ, nnipa mmienu, nna meka kyerɛ wɔn sɛ, Bɔne biara a mayɛ biara, wɔmfa nkyɛ me. Obi a wɔn na wɔbɛka asɛm ato me so no. Na ne mewɔ hɔ saa na ɔfrɛ me sɛ, Papa, yɛn mmom na yɛayɛ wo bɔne a ɛsɛ sɛ yɛpaw kyɛ wo, na ɛnyɛ wo na ɛsɛ sɛ wopae kyɛ wo. Na saa kyɛw no a wopaa yɛn no, woasoso gya nsramma gu yɛn so paa, yɛn ho yera yɛn, enti srɛ ma yɛn. Ɛɛ. Egye wo da no ogyimifo a wate no. Amen. Yesu Kristo ne yɛ sɛ ogyimi. Ne yɛ sɛ odwan, car ɛba a ontumi nnwane. Nanso Oguammaa no, Ɔno na tumi no nyinaa bɛyɛ Ne dea. Amen. Wom. Nti anɔpa yi asɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ, efie biara a wote mu, sɛ ɛyɛ adwuma a wowɔ mu, sɛ ɛyɛ abusua a wowɔ mu, sɛ ɛyɛ asafo a wowɔ mu, sɛ ɛyɛ ɔman no a wowɔ mu, baabi a wowɔ biara no, hwehwɛ onuadɔ ne asomdwoeɛ a ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Ka Amen. Amen. Psalm one one three, Wɔsɛ anuanom biakoyɛ mu nhyira. Enti sɛ biakoyɛ no ba a, na nhyira no ayɛ deɛn? Aba. Obi wɔ hɔ a ne nua kɔtɔ amanehunu mu a, na ɛyɛ no ya. Obi nso a ne nua asɛm to no a, na ɛyɛ no dɛ. Ah! Asɛm to wo nua a, ɛyɛ wo dɛ. Na wonim sɛ wo so bi bɛtumi ato wo. Meka kyerɛ wo sɛ asɛm to wo nua ma no nyɛ wo dɛ, woate? Ɛmfa ho ne nea wayɛ wo, srɛ ma no, di ma no. Gye so amen. Mma wo nua bia bi a wayɛ wo ma wo ne ne ntam nyɛ dɛn? Ɛntete da. Sɛ wo ne wo kunu ntam amma asomdwoe a, nhwehwɛ yiedie ne nhyira wɔ fie hɔ da. Wo mma a wobɛwowom nyinaa bɛyɛ nnomee mma. Ayɛ te sɛ deɛ wɔnni koma pa na wɔne ne yere da. Ɔbɛwo mmusuo. Wo sperms no a ɛrekɔ fɔɔmo akwadaa no, na ɛnnya koma pa na wo ne ɔbaa no de rehyia nti, akwadaa no a wobɛwo no no, ɔhaw nko ara. But ɛwɔ sɛ yɛma yɛn ani nnye wɔ yɛn yɛn awareɛ ne yɛn adeyɔ nyinaa mu, na ɛbɛyɛ nhyira na ayɛ hann. Saa na Paul kaeɛ. Enti sɛ anigyeɛ wɔ hɔ na koma pa wɔ hɔ a, wo ba no a wo ne beema no bɛwo no, ɔbɛyɛ nhyira na wayɛ deɛn? Wabrite. Wowo akwadaa no a, wotumi pɛ akwadaa no asɛm. Akwadaa no, wohu akwadaa no a, wohu sɛ yes, me ba ni. Bitumi wo akwadaa, wohu akwadaa no kora no, ɔdwansa no wɔpam no. Me wo ba yɛfie hɔ na me ne me mma yi yɛgu hɔ na yɛsere ɛbɔ mu a ɛbɛka sɛ obi ne ne ne nna yi me ba young boy no wodi aduane bɛsi hɔ na wobɛdi di ano atwam baako na mahu plan no mesakoa no atwam wɔbɛhwɛ sɛ medi ama no aka bi ne wɔabɛfa na yɛn nyinaa yɛabɔ serehehe na yɛapɛ baabi atena. Ma asomdwoeɛ mmra efie a woyɛ deɛn? Wowɔ mu. Na ɛhɔ na Nyame hyɛ deɛbɛn? Nhyira. Wɔse, hwɛ yɛ a ɛyɛ ne fɛ a ɛyɛ ne sɛ anuanom bom tena faako. Ntetee mu nnim. Sɛ. Baabi wɔ hɔ koraa a wokɔ a nnwontofoɔ a ɛto nnwom no koraa no, wei tan wei, wei tan wei, wei rebɛto nnwom a na keyboard no koraa a wɔbɔ no koraa no, wɔn tan deɛ ɔrebɛto nnwom no nti, wɔn reto nnwom na wɔn nso de nenam baabi. Oh, asɛmpa na meka kyerɛ wo no. Nnipa kakra bi na ɛreto nnwom wɔ hɔ no, wɔn tan wɔn ho. Na ɛbɛyɛ dɛn na Nyame anuonyam mpagya no a yɛbɛpagya no no, nhyira a ɛsɛ fata wɔ nnwontoɔ no mu no, yɛn a yɛte mu no, yɛn nsa ayɛ deɛn aka? Because ɛsɛ sɛ nnwomtoɔ no tumi de nneɛma pa brɛ asafo no, na Nyame asɛm no nso so tumi de nnepa yɛ deɛ bɛn ɛbrɛ asafo no. Nanso yɛn deɛ dabiaa ɛyɛ Satan na ɛyɛ saa deɛ no. Enti ma w'ani nna hɔ, ɛnte saa a wonnya asomdwie mma wo kra da. Na nhyira pa a yɛfrɛ no nhyira deɛ, wo ne no ntam kwan awa. Wohunu A a wose yɛ B. Nni ntorɔ nkyerɛ beema a wɔbɛware wo anaa ɔbaa a woware no. Nni ntorɔ nkyerɛ wo yere a wate sika yɛ ne ho adeɛ. Mma obi mmɛyɛ third person mmɛhyɛ wo w'awareɛ mu. Sɛ obi a ɔbɛba w'awareɛ mu na wahyɛ aseɛ ei ɛnneɛ wo yere deɛ ɛna seesei bia hunu sɛ ɔyɛ demon. Ɔba bɛsɛe awareɛ no, ɔbɛgu awareɛ no. na mmom deɛ ɔbɛba a, sɛ biribi si wo ne wo yere ntam a, ɔbɛka sɛ, O, me nua, mmaa no deɛ, Awurade sɛ wɔyɛ mmrɛ nti, yɛnyɛ deɛn? Yɛmfa wɔn saa, nti nya aboterɛ ma no no, ɔno ɔyɛ Onyankopɔn. Bom. Na deɛ wɔreba abɛseprɛte deɛ, wɔse deɛ maka bom no, wɔn a wɔtete mu no, wɔnka me ho. Enti ɔbaa bi a wokɔgye ɔbarima bi kunu biara no, wo abɛhyɛ mfinimfini abɛ seprɛti awareɛ no, w'awieɛ yɛ asɛm kɛseɛ. Wonteeɛ a, nnɛ deɛ wate. Hwɛ, ɛyɛ a ɛyɛ fɛ a ɛyɛ ne sɛ anuanom bom tena faako, na ɛte sɛ apampamu ngo pa a ɛsiane gu abɔgyesɛ mu. Ɛte sɛ apampam ngo pa, ngosra, na asiane gu abogyesɛ mu, na ngo no sane a na egu wo so a, sɛ Nyame ngo sane gu wo so sɛ ekem Wo nnesoa nyinaa ayɛ deɛn? Afiri hɔ. Enti wo kɔn mu bɛyɛ deɛn? Ɛbɛdwo. Nti nnɛ mehyɛ Nyame nwosra sɛ ɛmɛgu wo tiri so. Oh receive it. Nwosra no mmɛgu wo tiri so. Na ɛmɛyi nnesoa bi a ɛso. Wogye so a, Awurade nyɛ ne saa mfa ma wo. Boom. Wo deɛ wo wɔ fie tena ase nyame ba wo wɔ fie na sɛ wo ne wo yere ne wo mma a mo wɔ fie mo ntɛm yɛ kama a ɛyɛ a hwɛ deɛ mo bɛ hɛ aduane koraa a mo bɛyɛ koraa nyɛ dɛ koraa mo di ɛyɛ dɛ nanso asomdwie nni hɔ a nkwan no a yere bɛyɛ koraa te sɛ deɛ koraa wɔ sɛ sɛsɛ deɛ deɛ ɔyɛ yi deɛ hwɛ nkwan bi a wayɛ si hɔ Ka sɛ, ka sɛ. Ɔyera bɔ mmɔden ara yiyi, ebia koraa da no koraa ne mu nyɛ. Ɛna ɔsɛ ɔkeka nneɛma bi abom na wayɛ nkwan kakra na bɛma. Ɔhui a asomdwoeɛ nni fie hɔ nti, ɔsɛ nkwan no nyɛ dɛ. Ka Amen. Amen. Nanso sɛ asomdwoeɛ wɔ hɔ a, me wɔyɛ nkwan no nyɛ dɛ, metumi ka. Ɛsɛ nnɛ deɛ nnɛ deɛ nnɛ ɛte sɛ aduro nanso na madi ne saa o gye so amen ana anyɛ saa me na metumi mmea no aduane yɛwie a na mamɛn yɛde aduane no si hɔ a na mamɛn fɔs enti sɛ asomdwoeɛ nni fie hɔ a ana yɛno aduane wie no ma anni ankadeɛ na ɛbɛsi ka amen Ɛsɛ asomdwie wɔ hɔ ɛwɔ fie no nti no meka sɛ mame a ah wo meyɛ nua aduane saa mese ah na mame ayɛ force gye so amen ɛna awurade ma asomdwie mmra wo fie wate awurade ma nka bɔ mu mmra wo fie abusua no a wowɔ mu no awurade ma nka bɔ mu mmra busua no mu ka amen kɛseɛ paa asafo yɛ yɛwɔ mu yi awurade ma nka bɔ mu mmra asafo yi mu Anuadɔm no asafo yi mu. Amen. Ɛnka sɛ wo nua bi atia wo nan so da. Ɛnwe bɔne mma no da. Ɛne no nka mmom, woate? Amen. Na ɛhɔ na Onyankopɔn hyɛ ngo, ngosra no. Enti ɔhwɛ baabi a asomdwoeɛ wɔ a, na wɔde ne ngo no abɛgu saa abusua no atifi, na ɛsɔne gu abusua no mu. Enti abusua bi wɔ hɔ a, ayie ba a, wobɛhu sɛ ne nua wei ne wɔfa so wei, wo ne wɔbi, wɔn nyinaa ba a, wobɛhu sɛ wei abɛfa ka wɔn. Sɛ sɛ wobɛdu baabi na wɔn nyinaa didi bom. Hɛ, saa abusua no, wɔhia mmam. Wɔwuo basabasa koraa nhyɛ da mma hɔ. But abusua nkabom nnim no, tebea wobɛte mawu mawu oo, m'akomatuo, sɛ sɛ ɛyɛ me fie. Ɛnɛ no wo fie deɛ asomdwoe a ɛwɔ hɔ no nti wɔwu apare wo ate. Amen. O ka amen kɛseɛ paa. Amen. Anɔpa yi megye di sɛ asɛm no wote aseɛ. Te ase paa. Ɛne wɔ biara nyɛ wantwi wantwi na sɛ wokɔ ne wawu da hɔ a ah. ɛnyɛ wo dada. Daabi da. Ɛnura megye di sɛ yɛn mpanimfoɔ a yɛkɔɔ yɛ yi hmm. obi ani hɔ a yɛduru samampɔm hɔ a n'ani gye yɛ. Deɛ ɛyɛ me awerɛho kɛseɛ ne sɛ, mesian nɔteɛ no a mede bɔɔ adaka no so no yɛ grass na abɔ. Na gu n'anim. Na afei deɛ n'anim nko ara na yɛsa guo. Na yɛ awerɛho, na yɛ ahomete. Nti wɔtan bebrebe sɛ wotan no na wokɔtoo no saa a, ɛdeɛn paa na wogye afiri ne hɔ? Hwɛ, hwɛ, mereka asɛm bi akyerɛ mo, heaven family, nnipa a ɛbɛfa mu akɔ heaven dɔɔso. Amen. Because menim ne asɛm a mereka o. Momma nka bom. Hɛ, wo nua bi, sɔfoɔ bi aka kyerɛ wo nua sɛ wɔyɛ bayifoɔ a, wo nso ka kyerɛ ne sɛ sɔfoɔ no sɛ ɛyɛ wo nua ne no. Nti wompa hɔ no. Me na meka kyerɛ wo. Momma yennidi asɔfoɔ no akyi nyɛ nkɔmhyɛ hunu ntete abusua no mu, na saa ntetemu no, ɛde ohia ne ahokyerɛ ne owuo na ɛba abusua no mu. Boom! Boom! Asɛm wei mebɛduru ha na Nyame de maa me sɛ menka ho. Message a ɔde maa me na ɛhyɛ ha yi. Ɔse daabi, ka asɛm wei kyerɛ wɔn nnɛ. because mahyɛ nhyira bi de rema mo, enti saa nhyira no, sɛ wo preachi wie a, saa nhyira no, ɛbɛyɛ asafo no dea. Enti nnɛ, wo a woba asɔre biara no, pampamu nwosra no, wo nsa ayɛ deɛ bɛn? Aka. Amen. Wom. Nwosra ɛyɛ adwuma. Thank you, Jesus. Mm. Wokɔ a, kɔhwehwɛ asomdwoeɛ wɔ wo fie. Amen. Obi a wafom wo biara, fa kyɛ no. Na nnɛ mete hɔ yi, obi a wayɛ me bɔne, mete sɛ wawu a, me werɛ bɛho na ɛbɛyɛ me ya because me a megyina ha yi, me nso mɛwu. Mɛwu. Deɛ ɛteɛ biara, sɛ woba na sɛ wobɛduru Kwawu Atibie na sɛ mesampa mu a, na yɛde grocery ahyehyɛ me sɛdeɛ mekɔkye bɔ a, Wo a wugyina ha yi, ɛbɛha wo? Minnye nni sɛ w'ani bɛgye da. Ebia nso a na maka bɔne bi koraa ayɛ dɛn atia wo. Enti nnɛ mede wo bɔne akyɛ wo, woate? Wo nso fa me deɛ kyɛ me. Mese mede wo deɛ nso akyɛ wo wɔ Yesu Kristo din mu. Boom. Ah, second service na ne nsɛm no nwosra no ano ɔden. Second service no nwosra no ano ano ɔden. Nsɛm no ara ne mu yɛ muamua. Muamua. Nti anɔpa yi, me, mesrɛ Awurade mema wo sɛ, ngosra no nti ɛnsi wo yie. Amen. Hɛ, ɛmma biribi anha wo o. Ɛnka sɛ wote fie, fie wura ayɛ sɛɛ. Ɛnka sɛ obi ayɛ wo biribi. Ɛnka sɛ ebia adwuma a ɛwɔ mu koraa obi na ama yɛayi me adi. Ɛnka bi da. Wo deɛ wohu no adɔ no. Na meka kyerɛ wo sɛ. Sɛ owuo mpo a ɛba a, saa nwosrɛ no nti, ɔbɛsan ho ayɛ dɛn? Akɔ. Amen. Bom. Bom. Sɛ nnipa nyinaa se wɔn ne wɔn nuanom ntam bɛtete a, wo deɛ wo ne wo nuanom nka mo ho nyɛ deɛn? Mmɔ. Amen. Sɛ wo ba bi ayɛ wo bɔne a, fa kyɛ no. Sɛ wo nua bi ayɛ wo bɔne a, fa kyɛ no. Sɛ wo yere ayɛ adeɛ bi bɔne atia wo a, mese fa kyɛ no. Megyina hɔ yi, menni biribiara. Deɛ mewɔ ara ne sɛ, deɛ mede rema wo yi. Na ɛnyɛ dɛn ara nso a, yɛntena asase so nkɔsi awieeɛ. Na awieeɛ no nso, sɛ yɛwɔ baabi kɔ deɛ a, ɛnneɛ yɛbɛdi da a ɛnni awieeɛ. Amen! Thank you, Jesus. Gye so amen. Amen. Nine twenty sɛdeɛ yɛhyɛeɛ no, ɛsɛ nine two. Nine ten pɛ ne mapɔn ne yɛkɔ fie. One hour. Second service, nine twenty to eight twenty to nine twenty. Woamma ntɛm a na mapɔn kɔ. Ade obu afɔ. Daabi. Na meba tena ase wate. Ɛnɛ ngosra esiane wɔ wo so o. Amen. Wonim sɛ esiane. Meka nyina esiane gu wo so saa. Amen. Esiane gu wo so saa. Thank you Jesus. Ɛyɛ a fa bɔne kyɛ. Ɛyɛ a sɛ sususo asɛm mu dendeenden. Wosusuw mu a gyae mu. Wogyae mu a, na asomdwoe ba a wobɛhu sɛ deɛ woreyɛ biara na ɛyɛ yie. Sɛ asomdwoe mma fie hɔ na ɛtɛ biara ɛyɛ ntɔkwa ntɔkwa a, wo mma a wobɛwo wɔn nyinaa aso bɛyɛ den. Time no kɔ nti nka mewuraa hɔ. Afei mma no a wobɛwo wɔn no, wɔn ntumi nyɛ osetie mma wo da. Woahwɛ a wobɛka sɛ wo fiefoɔ na ɛresɛe wo mma no? Ɛyɛ asomdwoeɛ a wo ne ɔbaa no ntam no nni hɔ nti na wo mma no ayɛ saa. Enti sɛ wopɛ sɛ wo mma brɛ wɔn ho ase hyɛ wo ase tie wo deɛ a, ɛnneɛ saa asɛm wei fa. Amen. Bom. Afei wobɛhu sɛ wo mma nyinaa hyɛ aseɛ brɛ wɔn ho ase ma wo. Afei wo mma ɛkɔ aware a na w'ani agye. Wo mma wo sɛ wo mma etu kwan a anigyeɛ nko ara na wode rehyira wo mma. Daakye daakye no wɔasan aba abɛyɛ mpanin papa de ama wo. Ka amen. Amen. Ɛte sɛ mpampamu pa. One three three vs two Na ɛte sɛ mpapamu, mpampam, ngo pa, na esiane gu abɔdwesɛ mu, na Aaron abɔdwesɛ mu, ɛna esiane fa, ne n'ataadeɛ mmoano mu, na ɛte sɛ Hermon bosuo a esiane gu Zion bepɔ so. Enti bepɔ biara, sɛ wowɔ aseɛ sei a na nsuo ntɔ a na ɛha no asase no so awo a, wobɛwura bepɔ no so no, na bosuo ayɛ dɛn? Tebea bepɔ no, enti ɛso nnua no tebea na ayɛ frɔmfrɔmfrɔmfrɔmfrɔm, kɔ tebea bosuo yɛ deɛn? Kɔ sɛ bepɔ no mpo ayɛ ɔsetie ama Awurade. Bepɔ ne nnua na esisi mu no nyinaa ka wɔn ho abom ayɛ baako, ɛna Nyame de bosuo yɛ dɛn? Enti baabi a nnipa no ka bom yɛ baako biara no, Nyame de Ne nhyira bosuo yɛ deɛn? Egu wɔn so. Amen. Amen. Amen. Nti afei wobɛhu sɛ abusua no. Na nkabɔmu yɛ adwuma no. Nnipa bi a wobɛhu sɛ wɔnyɛ no deɛ nka wo tirim asɛm nkyerɛ no but wo ne no nni asɛm. Ɛno ɛyɛ nyansa ɛna ɛyɛ anidahɔ. Wobɛtumi na nante kama a ne ho adwene biara nni wo mu but wo tirim asɛm deɛ ɛwɔ wo ara wo nkyɛn. Ka Amen. Amen. Wate m'ase saa? Te aseɛ. Enti nnɛ deɛ Nyame ahyɛ ne sɛ, baabi a bepɔ a nnua aka wɔn ho abom sisi bepɔ no so no, ɛhɔ na bosuo, Nyame bosuo firi soro gu so. Enti baabi a ntetemu wɔ no, saa bosuo no nyɛ adwuma. Enti mfeɛ biara a nkabom wɔ mu no, abusua bi a nkabom wɔ mu no, asafo bi a nkabom wɔ mu no, ekuo bi a nkabom wɔ mu no, a wɔaka wɔn ho abɔ mu sɛ Zion Bepɔ no, ɛhɔ na bosuo no yɛ deɛn? Ɛnna Awurade nkabom a wɔde ama wo ne w'abusua ɛrebɛhyɛ aseɛ firi nnɛ yi, ɛhɔ. Ɛna bosuo no yɛ deɛ ɛbɛhyɛ aseɛ agu. Afei worehyɛ aseɛ adɔ wo yere, worehyɛ aseɛ adɔ wo kunu, afei worebɛdi nokorɛ ama no. Nyɛ asɛm bi a na woredidi no atɛm o, daabi. Hunu sɛ yɛ wo ankasa wo ho adeɛ. Ɔka no anyɛ yie a na woatene no, na afei moaka bom na moreyɛ deɛn? Na morekɔ. Anɔpa yi Awurade nhyira wo. Mese wo Nyankopɔn wo nhyira wo. Ɛnɛ wokɔ ama bosuo atɔ gu so wate. Na saa bosuo no yɛ aberempɔn bosuo. Na ɛno na nnipa nyinaa bɛhunu sɛ ah sɛsɛ me nua yi kɔ n'anim wɔ abrabɔ mu. Na ebi wɔ hɔ koraa wɔde nsusuiɛ bɔne bɛka sɛ ɛnna ɛwɔ afra mu. Womfraa mu, na mmom ɛyɛ akomamuteɛ ne onua dɔ nti na Nyame ahyɛaseɛ hyɛ deɛn? Nhyira wɔ wo so. Amen. Bɔ mu. Ɛnyɛ adeɛ biara a ɛbɛtete wo ne wo nua ntam. Sɛ mpo Satan bɛdua aduadeɛ bɔne a, fɔɔ so sɛ wo ne wo nua no bɛka mo ho ayɛ dɛn? Abom. Boom. Boom. Ɛnora na yɛnam baabi na yɛkɔhyia sɔfoɔ bi a mɛsɛ mene akyɛ paa. Na yɛhyia yɛ na nigye a yɛgyina hɔ saa two hours ne yɛda so gyina hɔ. Biako yɛ ne nka bom nti o. Yɛdi yɛn ho nkɔmɔ anigyeɛ. sɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. na nea wɔsɔre maa ne homene so tiaa me ɛnɛ sɛsi a me ne wokasa yi wɔhyɛ dan mu a wɔresu na meme deɛ mepɛ ne ne nka bom no ɔno baeɛ no wɔahu deɛ meyɛeɛ wɔdi mata no wɔka musuo gu me so na yɛatete no kɔla agye ne kar nyinaa afi ne nsam transfer no akɔtena akuraa bi ase. Me nso koma pa a mewɔ ma no a tebea mebɔ ma no nti, me nso mekɔ so. Nti sɛ obi sɛ wɔbɛtan wo a, bɔ mpae pa ma no. Wo deɛ ntan obi da, wɔtan wo. Wotan wo nua a, woyɛ Satan. Kɔ sɛ ka yɛmmɔ Yesu sotorɔ paa ma ne nane ha na yɛntwe nadeɛ sɛ yɛbɛku no, yɛtwa obi asɔ ɔse munya ma me mfa ntare hɔ ansa. Anɔpa yi deɛ wo nsa ka no ɛyɛ kɛseɛ. Ka sɛ deɛ me nsa ka no yɛ kɛseɛ. Ka sɛ adeɛ a me me nsa ka no ɛyɛ kɛseɛ. wɔ mu. Sɔfo Amoako, dɔ me sɛ first no wate? Wo na aka kyerɛ me sɛ wopɛ m'asɛm. Papa, baabi a wobɛfa bia, ma ne nkyɛn first no. Amen. Na wobɛhu nhyira a ɛbɛba wo so. Amen. Ɛbɛyɛ kakra na asɔre wei no ho. Nnɛ Nyame ahyɛ nhyira na yɛn amanne retete gu o. Hweɛ! Mese ɛbɛn kakra no obi reba a na ɔne ne yere te kaa ɔno ara ne kaa mu. Amen! Na obi ara nso bɛsi ne fie atena mu. Amen! Na mese mo mma no a moawo wɔn no, ɛnnɛ mohu wɔn a mobobɔ wɔn mumu tim tim tim tim no, wopa agyaabɔ nnɛ, na ɛnkyɛ. Ɛnɛ me maame frɛ me na mamfa a, eii na wafrɛ me yere, ɛna mefrɛ no koraa na ɔmfae, ɛso first wotumi bɔ m'ani so ma m'ani so twa gya? Bɔ m'ani so pɛw na m'ani so atwa gya na mekae sɛ m'ani abɔ. Mese m'ani abɔ oo, m'ani abɔ, wapaa m'ani o. Me papa sɛ sɛ wahu sɛ wapaa n'ani, sɛ wagye w'ani so, Badu, wahu sɛ wapaa n'ani, Sɛ m'ani so atwa gya na memmisa apae. Nti mekɔ kakra na meyi me nsa na mpae yɛ. Amen. Hwɛ wo mma no yie na daakye wɔbɛnyin ayɛ mpanin papa. Fa nyamesuro ne nyamesu tete wɔn. Wo ne wɔn te hɔ a, ka nhyira asɛm gu wɔn so. Na daakye wɔbɛyɛ nhyira. Ka amen. Wei yɛ bɛɛma a wodidi ara ma bi nka na wɔn mɛfa ni. Ɛnyɛ sɛ woyɛ papa ni wodidi a wotumi di ne nyinaa saa. Ɛyɛ fɛ. Na ano sɔfo adwa mepɛ deɛ mebaeɛ no wadi ne nyinaa. Bɛɛma deɛ wodidi agya bi. Ɛyɛ a wodidi agya kakra. Ka amen. Ɛmee wo koraa agya kakra wom. Na ano deɛ na ano deɛ meyere kɔ akɔfa ɔkɔɛ na yɛamfam. Ba megya nkwan kakra wom. So ne gyina hɔ na so. Ka amen. Amen. Wowɔ ha nɔpɛ yi. Wɔ ha. Ka se Yesu meda wase o. Yesu meda wase o. Asɛm no awieɛ ne sɛ. Number three, ɛte sɛ Hermon bosuo a ɛsiane gu Zion bepɔ so, na ɛhɔ na Awurade ahyɛ nhyira ne nkwa. de kosi daa. Ɛhɔ na wɔahyɛ nhyira ne nkwa kosi daa nyinaa. Enti baabi a wode nkabom ne nhyira, somdwie no, nkwa ne nhyira na Nyame ayɛ de yɛe. Enti saa fie, nnipa no nwuwu by heart saa. Hɛ! Wo te car mu, car no bɛnya accident gbaann! Yɛ bɛkɔ kɔ hwɛ car no mu no, na wo deɛ hwee anyɛ wo. Ebi wɔ hɔ koraa sɛ emu nipa nyinaa bɛwu a Nyame sɛ ah, na wo saa ɛ, eh, bɛkwaɛ no a wokɔ no, dabi mfasoɔ bi ɛne so san. Woduru Asuka junction a wo sɛ, driver mɛsi a wo sɛ ah, ne yɛ sɛ wokɔ bɛkwaɛ no, ɔsɛ dabi, ɛsɛ sɛ mekɔ fie kɔ yɛ adwuma bi. Na Sukey na mekɔ na wasi. Wo sii yɛ a wo dane wo ho no wo nnuu fie koraa wo bɛte sɛ car no akɔhwe hɔ sɛ ei na ɛyɛ dɛn na me si ɛ ɛyɛ saa nhyira ne na yi wo afiri saa musuo no mu. Car bi a ɛkɔ nya accident asase so no awurade mma wo wo mforo. Obi bɛ ka kyerɛ sɛ baabi a ɔte na wo kɔ tena na ɔne wo srɔge. Gyae ma no nkɔ. Nyame na ɛyɛ saa deɛ no sɛ kaa no mɛnyɛ deɛ mɛmforo. Gye so amen. Anɔpa yi awurade sɛ nka bɔ mu a wokɔ ka busua no abɔ mu ne wo nua ne wo yere ne wo kunu ne wo mma nti. W'ahyɛ nkwa ɛne nhyira ɛwɔ fie hɔ. Da Awurade ase. Thank you Jesus In the name of Jesus Christ. Meda wo ase nnɛ anɔpa yi. Wo na woadi hene na woabɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛka wei ho abom wɔ biakoyɛ ne ɔdɔ mu. Na nhyira ne nkwa a woahyehyɛ no, yɛn nso yɛn nsa aka bi. Wɔ Yesu din mu, amen. Amen.